erba' snin. Kif tintegri daqshekk? Ġieli sibta diffiċli l-fatt li inti persuna differenti forsi kulur differenti avolja ħafna mill-Maltin somor ukoll ngħiduha kif inhi. Eh, imma ġieli qatt tħassejtek skomdu?
Meta ġejt kif qedtlek kien hemm ġejt fid-dinja ġdida għalija. Imma eh, ħdimt u ipprovajt biex naf affarit u meta nara lura erba' snin ilu ma kontx naf xejn dwar Malta għax meta kont niġi Malta fil sibt vera ftit fil-kotba biex nara dwar il-Malta għax huwa eh, gżejjer ċkejken. U imma jina daħalt fin-nies, daħalt eh, Eh, biex nara affarijiet, kont nara l-aħbarijiet kull-jum, kont ma kontx nifhem kollox, imma vera ftit, imma dan dejjem kont nara l-aħbarijiet u koll bdejt biex nara naqra il-gazetta u għalek u kont nitkellem ma' nis u għamilt ħabib fil-bidu u dejjem dan kien fi moħħ li naf xinu il-Malta u x'inhuma n-nies. U ma kienx diffiċli għax għax Maltin huma għandhom qalb vera tajba huma wkoll they're very friendly, hospitable. U dawn huma affarijiet li għamluli biex nifhem iktar dwar Maltin u dwar Malta u ħassajt

Inti wkoll ġejt hawn mhux biex tgħix biss, imma ġejt b'missjoni u għedt li kif illendjajt f'Malta, kif inżilt f'Malta ħassejt dik ix-xi ħaġa li ġejt fejn kellek tiġi. Qisu kien hemm vjaġġ li kellek issegwih u ma kienx il-Ġermanja, ma kienx Franza, ma kienx il-, kien Malta, proprju Malta. Allura inti bir-reliġjon tiegħek, bil-qalb tiegħek, bir-ruħ tiegħek u mal-familja tiegħek, fejn trid tasal hawn Malta tiġi?
Il-missjoni tiegħi biex ġejt hawn u ġibt hawn il-messaġġ tal-komunità tagħna huwa xejn imma imħabba, eh, ħabiberija, rispett, ugwaljanza u l-paċi. Eh, dan huwa messaġġ u jekk nagħmilha qasira nista' ngħid imħabba għal kulħadd mibeda għal ħadd Dan huwa wkoll motto tagħna u dan huwa messaġġ tagħna. Eh, u jekk ngħid li din hija wkoll tifsira vera tal-Quran imqaddes. Eh, imħabba lejn umanità dan huwa missjoni tagħna u wkoll naqsmu x'nemmnu aħna u nistgħu nemmnu li m'għandniex bżonn biex niġġieldu imma bħala bnedmin nistgħu nitkellmu dwar fidi tagħna flimkien u nibqgħu flimkien. Il-differenza il tal-opinjoni jew differenza ta' reliġjon, tal-kulur, dan huma mhux xi ħaġa uh, kera, imma sabiħa għax jekk m'għandniex diversità fid-dinja, id-dinja sa tkun ħafna boring għalina, xejn, xejn fid-dinja, dejjem nista' ngħid li Eh, il-warda hija fjura sabiħa ħafna. Imma jekk dejjem ngħidu warda, warda, warda, huwa nifisa hija fjura waħda biss, imma jekk namlu ħafna fjuri fl-imkien poġġjom hija tider bukket l-izba. Mill-izba ngħid. U aħna bħala eh, bit-twemmin, bil-kulur, bil differenti namlu il-bukkett tal-umanità li hija verament sabiħa. Inti dejjem titkellem fil-plural, aħna tgħid, mhux jiena, aħna rridu nagħmlu d-differenza. Inti qed taħdem ma' xi nies oħrajn allura u Malta x'peress li tgħid aħna kull darba? Jiena ngħid aħna għax din hija meta wkoll nitolbu. Aħna nitolbu mhux pereżempju jekk aħna jiena nitlob innifsi, nitlob mhux għalija biss, imma nitlob fid-dinja kollha. U hekk dak sirt xinajt uh, it has become my habit sort of, għax li dejjem nittolbu li dinja kollha, li nies kollha, li l-umanità kollha. Imma f'Malta jiena huwa president tal-komunità tagħna, imma il-komunità hemm xi membri oħrajn huma wkoll jaħdmu miegħi Eh, imma meta ngħid aħna u wkoll nara eh, on larger scale għax il-komunità tagħna hija taħdem fil-200 pajjiż. U aħna ngħid li l-komunità tagħna kollha pereżempju ukoll. U meta tajt il-ħolma tiegħek li tajn tagħmel id-differenza anke bil-ftit kif tajn spiritwalment jew nkella tajn innaf kun hemm xi ħadd bil-ġuħ titimgħu. X'inhi l-ħidma tal-Aħmadija u Malta? Aħna nagħtu l-għajnuna ta' kull forma. Per eżempju, jekk xi ħadd huwa irid biex jitkellem dwar spiritualità, dwar reliġjon, dwar eh, soċjetà, u wkoll jekk xi ħadd persuna huwa vulnerabbli, huwa destitut, u għandu bżonn tal-għajnuna eh, finanzjarja, nagħtu wkoll U wkoll jekk xi ħadd huwa għandu ġuħ kif inti qed, ukoll nippruvaw biex eh, najnu najnuh bil-ikel, bil-ilma. Kollox. Eh, F'Malta aħna wkoll ehm, iridu biex inkunu part tal din dan il-pajjiż u s-soċjetà. Aħna najnu kemm nistgħu u jekk nagħtik eżempju riċenti eh, President kien hemm charity fund run tal-President ta' Malta. U aħna wkoll il-membri tagħna u il-familja tiegħi morna biex nieħu sem. Mortu tiġru?
Iva, mhux ġerajna imma bit-tfal imxejna. Kontu hemm? Iva, konna hemm hemmhekk. U huma dejjem iridu biex infittxu xi ngħidu okkażjonijiet Fejn immorru u ngħinu lin-nies li għandhom bżonn. Ukoll nagħtik eżempju li morna eh, eh, naħseb xarejn ilu St. Vincent de Paul u hemm għamilna karità u tajna hampers u l-rigal lin-nies li jgħixu hemm eh, is-sjuħ. U kulħadd kien firħan u aħna wkoll ħassejna verament Eh, ferħan, eh, aħna u koll konna ferħanin. Eh, u koll meta kien hemm bżonn fil-Libja għal dawk affarijiet, u koll ipprovajna biex najnum għax għalina kif diġa għedlek li l-umanita u l-umanita mandiġ klur jew religjon. Għandek messaġġ profond ħafna Tiff, meta tisimgħek titkellem, u din mhix l-ewwel darba tiegħi, qisek mingħajr ma trid tieqaf tisimgħek. Għandek xi ħaġa, għandek messaġġ li huwa b'saħħtu u mhuwiex faċli anqas. Għaliex il-bniedem qisu jgħix dejjem ġlieda kontinwa. Ma jħossux komdu ma' min hu differenti minnu, anke sempliċement hekk hux twil jew qasir, oħxon jew irqiq, ukoll isibha diffiċli u jrid iħossu qisu hemm xi ħaġa differenti. Imma inti inti tmur lil hinn minn hemmhekk u mhux biss titkellem u twassal il-messaġġ imma taħdimha b'idejk inti u l-grupp tiegħek, il-komunità tiegħek. Għaliex taħseb li l-bniedem, għax dan huwa l-qofol u naħseb messaġġ importanti li se jkollna fil-programm kollu biex wieħed jintegra, jħossu parti minn soċjetà, Jiena, fl-opinjoni tiegħi, pereżempju, nħoss li l-passaport ta' kull bniedem huwa d-dinja kollha. Għax naħseb meta bniedem jitwieled, mhuwiex mhuwiex ġie mwieled għal Malta biss, pereżempju, jew għall-Ingilterra, imma ġie mwieled għax qiegħed f'did-dinja. Għaliex taħseb il-bniedem il-ħin kollu dal-gwerer, anke semmejt ovvjament il-ġiħad li xi ħaġa li tweġġa' wkoll il-komunità tad-dinja, b'diversi affarijiet oħra tali jweġġgħu il-ġieħa tiegħu waħda minn għaliex hemm taħseb dal-kunflitt kontinwu li l-bniedem irid iħossu skomdu qisu. Ehm, l-ewwel nett ngħidlek li integrazzjoni hija verament importanti għax issa id-dinja saret vilaġġ globali. Ma nistawx eh, nibqaw eh, isolated mid-dinja oħra. U ma nistgħux ukoll ngħidu lil oħrajn li aħna pereżempju, aħna jridu biex imorru lejn pajjiżi oħrajn, imma intom ma tistgħux tiġu fi pajjiżna. Issa verament għandna bżonn biex eh, niftħu eh, qlub tagħna, niftħu id-djur tagħna, il-pajjiżi tagħna, għax sirna vilaġġ globali u kulħadd jista' jmur fejn irid. U għaddin Kif diġa qed hija xi ħaġa sabiħa mhux kera. Il-punt ieħor tiegħek li għaliex isiru dawk il-gwerer, dawk l-affarijiet, konflitti, naħseb il-bniedem dejjem mill-bidu sal-lum. Dejjem irid biex ikun u ta' fuq kollox. Imma ma aħna ma inħossux komdu li li aħna diġa, per eżempju, jekk aħna Xi ħaġa illum iridu għaliex m'għandix ieħor. Jekk aħna ferħanin għaliex niġġieldu u jekk dan huwa mhux dritt tiegħi għaliex niġġieled għalih. Il-bniedem naħseb dejjem irid jiġġieled għal affarijiet li huwa mhuwiex tiegħu u jrid iktar u iktar. Ngħidu li greediness u dawk affarijiet eh, selfishness They are occupying our human souls. Għalhekk aħna niġġieldu, niġġieldu u natik punt verament naħseb inħoss u għas sabiħ li kont nidiskuti ma xi ħadd jim ilu u kien jiddiskuti miegħi Islamic banking. U għedtlu li aħna nemnu u Islam jgħid li dejjem id-drittijiet tagħtu id-drittijiet lil oħrajn. Ma jitkellem li dejjem tiġġieldu għal drittijiet tagħkom. Hija differenza kbira. Jekk aħna nemnu u nipprattikaw li nagħtu id-drittijiet u tal-oħrajn li huwa fuqna, pereżempju, drittijiet ta' Alla huwa nittolbu Alla u nipprattikaw it-talim tiegħu u ngħixu il-ħajja skont jixtiequ. U wkoll id-drittijiet tal-umanità Fil-umanità jiġi kulħadd, pereżempju familija, qraba, in-nies tal-pajjiż, in-nies tal-pajjiżi oħrajn il-fora kollox. U jekk nagħtu id-drittijiet tal-oħrajn, kulħadd iġilet biex jagħti id-drittijiet. Hemm m'hemm se jkun bżonn biex niġildu għad-drittijiet tagħna. Għax jekk jiena dejjem nara li nagħtik drittijiet eh, tal-nies madwari, kulħadd se jiġilet hekk m'għandniex bżonn għal dawk il-gwerrer u l-konflitti, il-problema se tiġi solvuta għax kulħadd huwa irid biex jagħti, biex jieħu s-sehem, mhux dejjem jiġġieled biex jieħu xi ħaġa. Din hija differenza kbira. Ħafna wkoll.
U inti meta titkellem għatif inħossok ferħan u fil-paċi. Ma ma jfissirx li ma jkollokx sfidi. U meta tiffoka biex tagħti, Hawn ħafna jaħsbu li meta tagħti ħafna qed qisek qed tnaqqas minn tiegħek, qisek għandek jien naf borża flus u għax hekk tagħti minnha inti tiegħek ħa tiċkien. Din hija l-verità meta tagħti? Le.
Naħseb le. Għax hemm differenza possibbli imma le. Għax jekk inti temmen fuq Alla u u meta nemmnu fuq Alla u nagħtu xi ħaġa għall-għajnuna lil oħrajn U f'moħħna li nagħtu biex Alla tagħna u jsir ferħan bil-qatt tagħna, ma naħsibx li l-borża tagħna se jispiċċa. Le, Alla jagħmel u poġġi ħafna barkiet fuq dawk affarijiet. Għax jiena kif tajd jiena ferħan u jiena fil-paċi, verament jiena. Sfidi, iva, għandi sfidi kbar qudiemi, Jiena naħdem għal sigħat twal kuljum, imma jiena inħoss ferħan ħafna għax jiena naf x'nagħmel. Jiena ma niġġieled għal affarijiet ta' tiegħi, jiena naħdem għal oħrajn. U jekk inti meta taħdem u xi ħadd isir ferħan, it-tbissima fuq il-uċċuħ tagħhom meta tara Dak huwa verament inti tuħoss ħafna fuq qalbek. Din hija xi naħseb xi rigal u eh, I should say a great asset that we all human being should have. Inti il-fatt li tintaqa' ma' studenti barranin, però eh, il-fatt li għati huwa ta' reliġjon differenti, kultura differenti, sibt xi xkiel biex forsi tasal biex talmu jew jew xejn. Le, laqqas xejn. Jiena onestament ma tagħmilix differenza l-kultura, r-razza, l-reliġjoni li wieħed iħaddan. Naħseb li kienet aktar għalih diffiċli illi jiġi Malta minħabba l-fatt li ovvjament huwa Musulman. U l-kelma Musulman għada sal-lum il-ġurnata toħloq ċertu friction meta wieħed jgħid jien għandi ħabib tiegħi Musulman. Fil-fatt meta jiena nitkellem dwar għatif ma' ħafna nies, jinteressaw ruhom ħafna fuq ir-relazzjoni ta' ħbiberija li għandna. Ehm, sfortunatament ħafna nies għadhom ma jistgħux jifmu kif żewġ persuni ta' twemmin kompletament differenti ehm, għandhom relazzjoni ta' ħbiberija daqshekk tajba, relazzjoni illi kibret ma' żmien u bħal kull relazzjoni oħra sejra tibqa' tikber. Waħda mill-affarijiet li wkoll forsi setat fixklet il-Latifi li u ġej mill-Pakistan, jiġifieri maħniex qegħdin ngħidu Libjan illi ġi hawn Malta. Ġej mill-Pakistan li għandek dawk il-distanzi kbar u l-kultura tagħna hija ovvjament kompletament differenti mill-kultura tagħhom, però bħal metlek irnexxilu jintegra sforz il-karattru li għandu.
Għandek messaġġi kbar. Kif ikollok ngħidlek tagħti messaġġ lil persuni kemm Maltin u anke barranin biex aħna dejjem najnu biex dak li jkun mhux biss jintegra imma jħossu qalb waħda ma' ħaddieħor. Forsi nħalli fidejk. Il-messaġġ naħseb tiegħi Huwa imħabba għal kulħadd, mibgħeda għal ħadd. Jekk nemmnu u nipprattikaw affarijiet oħrajn, nistgħu insolvuhom malajr u bla xkil. Din hija nas u aħna il-komunità tagħna aħna nipprattikaw din il-messaġġ. Din hija naħseb din il- motto u din dan il-messaġġ jagħtina integrazzjoni tajba. Aħna inħobbu lil kulħadd u m'għandniex mibegħda għal ħadd.
Dak kien Atif, persuna mill-aktar interessanti naħseb li taqblu miegħi għal fatt li qed jagħmel sforz biex jitkellem bil-lingwa Maltija u naħseb li hija tirnexxilu. Il-ġimgħa d-dieħla l-programm se jkompli ovvjament ħallaqakom ma' aktar persuni vera interessanti li jgħixu fil-komunità Maltija. Nieħu l-opportunità biex qabel xejn nirringrazzja lil SOS Malta, lil Claudia Taylorice u lil Monique Falzon kif ukoll il-crew tekniku ta' Television Malta li qiegħed jassisti għal dan il-programm, lill-cameraman Charles Grech u lid-direttur Godfrey Smith. Aħna nerġgħu nkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Insellmilkom.